Sangtelangnak, ukhnih-nak, ukhnih-nak pat thleikhatnak an rak peh ṭhan ngai. Bawipa milianngan mahar a si. Vancungmi hna nih cun Himalia tlang i hawrha umnak lakah an ka kalpi ṭhan. Tlangpar cu vur hawrha nih a khuh dih hna i vurtlang pipi zong an um hna. Ka lungchung tein hika hmun ah hin zei ko dah an ka zohter hnga tiah ka ruat. Himalia tlang sir lei hmun pakhat ah cun lungkua pakhat, minung pakhat umnak Ah zalong tein um khawhnak khi ka hei hmuh. Zei lungkua dah a si hnga? Vur lawng te umnak ahhin tiin khua ka ruat len. Lungkua umnak kan va phak cun vancungmi hna nih cun cu lungkua chungah cun an ka luhpi. Cuka ahcun mipa pakhat a der nawnmi ka hmuh. A mui cu ka hmuh bakin a ka lauter ngaingai. A kuttin te hna cu a sau tuk. A ketin zong cu bantuk ṭhiamṭhiam in a sau tuk ve. A mui zoh ah A mui zoh ah zeibantuk ramsa dah a si hnga ti awk in a um. A rawl eimi hna cu thing-hawng, thing-hram le thinghnah hna an si. A der ngai. Thilpuan zong aa hruk loh. Hodah si hnga aw hiti i khua a sami hi tiin khuaruahhar ngai in ka zoh. Cuti lungkua chung kan um lio ahcun Bawipa nih a rak ka chawnh. Ka nau atu i Na zoh lenmi kha ka milianngan mahar a si a si khah. Hihi ka Baibal tlinternak caah a nunnak ka sohtermi a si. Ka Baibal Ka Baibal ah hika i a dirmi lakah hin Pathian Pennak a ṭhawnnak he a rat nan hmuh hlan cu a thi lo dingmi tlawmpal nan um a timi kha hihi a si. Atu tiangin nundam in Hi Himalaya tlang ahhin a um peng rih. Hika milianngan nih hin mithianghlim ka lak tiang a hngah lai. Ka Baibal ka ṭialmi vialte a tling dih lai. Maharishi hi atu lio ahcun ka Elijah a si. Ka milianngan a si hih. Amah thlacamnak thawngin vawlei, vawlei cungah thil ṭhalo a tlung hnga dingmi zong ka lak ṭhan tawn. Cun langhnak larnak na hmuhmi hna zong hi amah thlacamnak thawngin a si. Tutiang hin mi nih maharsi hi hmuh an duh tukmi a si nain hmuh, hmuhter ka sanh hna lo. Ka mithianghlim thihnak a tong bal rih lomi a si. tiin a ka chimh. Kannih cu Bawipa milian ngan umnak cu Bawipa nawlpeknak in kan va lut. Vur umnak hmun a si ṭung. A chung kihlumnak cu azafang a si. Maharesi thlarau fim ning cu kanmah kan va kal vemi cu hngalhnak a rak ngei. Bawipa nih minung thlarau lungkua chungah a kalpi ti cu a rak hngalh khawh ko. Khuaruahhar ngai a si. Cun amah hi Jesuh chan lioah Alexander khua ah a chuakmi a si. Cuka a umnak lungkua cu mi tampi nih hmuh duh in an kawl tawn nain an hmu kho lo. Anih nih cun an rak kawltu hna cu a hmuh khawh ko hna. A umnak lungkua pawng i a dir zongah an hmuh khawh lonak ding ah lungkua innkhar cu chum minmei nih vur bantukin a khuh dih tawn. Maharasi umnak kan zoh dih cun ka hawile nih cun vanram chungah cun an ka kaipi ṭhan. Bawipa nih cun ka nau hi ka lei ah hin rak ka naih tuah tiah a ka ti. Khatlei kam deuh ah khin keimah lawng in ka va dir. Ka pa nih cun atu lio i thil a tlungmi caan hmadung bik langhnak larnak a hmu vemi hna ka hmuhter lai, zoh tuah na hmailei khi tiah a ka ti. Cuka ah cun Cuahcun vawlei lei in a rak kaimi lam hmete vanram lei ah a rak kaimi cu ka hun zoh. Caan hmadung bik langhnak a larnak a hmumi hna. Kan umnak hmun cu vanram lei ah a kaimi lam cu fiang tein a lang ko, a lang kho. Cuticun vawleicung ram dangdang in langhnak larnak a hmumi hna cu a ka hmuhter. Langhnak a hmumi hna cu vancungmi pahnih cio nih an ratpi hna i anmah a hruaitu vancungmi hna le keimah a hruaitu vancungmi hna cu an i lo tuk. Langhnak a hmu vemi hna cu na tung a cheu tlangval a cheu tleirawl na tung patung upa tuk rih lomi le ngakchia lei deuh an si hna. Cuticun An i pialkan thluahmah in an ṭum lei le an kai lei tiah an si hna. An mithmai cu lawmhnak in an khat. Ṭih lomi aan, ṭhit lomi angkera an i hruk dih hna. Cu hleiah langhnak an hmuh. Mi cio an i khat hna lo. Bawipa nih a har a ti ning lawng a hmuhter hna. Cheukhat cu Khrihfa upa zong an i tel i Mirang rammi le hmun dangdang mi hna an si. Cheukhat cu hell a hmuhter hna i a cheukhat vanram a hmuhter hna. Vanram a hmuhtermi hna zong an hmuhning an i khat hna lo. A cheu cu thil a hung um hnga ding a hmuhter hna i a cheu cu a rak um cangmi a hmuhter hna. Cheukhat cu zawtfah ruangah sii-inn ah operation an tuah hna lioah langhnak a hmuhtermi hna zong an um. Cu langhnak a hmumi vawleicung ram dangdangmi hna cu keimah bantukin vawlei lei kir aa ngeih le a huam ti lomi lawngte an si. Vawlei fih a nunning te hna, a thin tuk ning te hna, vanram cun fiang tukin a lang i kir duh ding hrim a si ti lo. Bawipa nih vanram a culpimi hna cu a cheu Chaklei kutka luhnak in a luhter hna i a cheu thlanglei luhnak in a luhter hna. A cheu nih an chung le an hmuh hna i an hmuhning an i khat hna lo. Vanṭha kaa ti venak cu keimah bantukin langhnak a hmumi hna mui a ka hmuhtermi hi a si. Cu langhnak a hmu vemi hna an i theihhngalh kho lem hna lo an i an i theihhngalh kho lem hna lo kei zong hiti a ka hmuhter hna nak dah ti lo cu an pumpak in ka hngal hna lo an umnak ram le thil um tuning holh in an thil hmuhmi cu an i lo hna cun vanram hi chaklei cung zawn ah hin a um Isaiah a ngan hleili a hme hleihnih in hleili, Salm a ngan sawmsarih le panga in a hme paruk i pasarih zohchih ding. Hi thil lianngan taktakmi a ka hmuhter hnu cun vawlei ah an ka kirpi ṭhan. Cunglei in ka taksa ka, ka lei zoh i ka, hawi, ka hawile, ka rianṭuan hawi hna nih cun ka pum cu an rak ṭhutpi. Ka ngeih An ka chiatter ngaingai. Kei nih cun fih a nung tukmi ka taksa ah luh ṭhan cu ka huam bak ti ṭung lo. Sinatein ka hrial kho lo. Ticun ka taksa ah ka luh ṭhan i ka von i hngalh ṭhan. Tutan i ka thil hmuhmi ah ka khuaruah a har ngaimi cu mahar a si hi a si. September hleiriah thawngtha cakuat sawm kua le kum riat zaan Nazi hleihnih minit pahra zinglei Nazi hleihnih in minit kul le panga karlak a hmun siphir rescue center. Lucifer ramlak ning, Shiphir Rescue Center i camping kan ngeihnak ah Bawipa vancungmi nih cun an ka lak ṭhan i vanram chungah an ka luhpi ṭhan. Cu ahcun Bawipa nih a ka chawnh ṭhan i ka nau, zohhmanh khih, Lucifer nih ram a lak ning khih, na hmai i Lucifer nih ram a lak ning le ripawt a pek ning va ngai tuah, tiah a ka ti. Cuticun ka hmailei cu ka hei zoh i van kaupi laifang ah Cun Lucifer le a party pawl cu an i tong hna. An i tong hna. Lucifer cu ṭhutnak special bik ahcun a ṭhu. An zapi in ṭhutnak an ngei cio. Cuti an meṭing an tuahnak hmun i ṭha tein an ṭhut dih hnu ah Lucifer nih Lucifer nih cun vawlei ah an rianṭuan ning cu a mi hna sinah cun ripawtnak an tuah. A party pawl nih cun an ngaihpiak. Lucifer cu ceunak thuam in aa thuam i lungvar le sui thuam in aa thuam. A hun dir i hitihin a ti: Kei ka ram laknak hmun cu a biapi ngaimi hna theolazin hna Baibal an cawnnak ah a si. Hitihin ram ka lak ning. Cu a si. Khi Baibal a cawngmi hna sinah sinah cauk dangdang hna ka zohter, ka suainaweiter chih hna i cuka i an ṭialning ahcun tihin cauk dang hna cu ka dohhlatter hna. Cuka cun Baibal hi zumh khawh lo ding, zumh khawh lonak in ka lunghrinter hna. Hi Baibal hi a hmaan kho taktak hnga maw tiin theologian Tampi cu Baibal zum lonak in ka hruai cang hna. Baibal hi Pathian nih a mi hna hmangin a ṭialter hna timi hi zumlonak ka ngeihter hna i ka tei khawh ngai hna. Asinain khi theorizin hna lakah khin cheukhat an thil timi kip ah Pathian zung bu tein an tuah Mi le thlacam buin an caan a hmangmi hna an um nain tlawmte lawng an si. Khi hna cu Pathian nih a bawmh hna i Baibal hi Pathian nih a ṭialtermi hna an si ti hi an zumh dih i cu hna cu kan tei kho hna lo. Anih nih cun Baibal hi a dik dih tiah an zumh. Asinain lamdang in kan tukforh ṭhan hna. Ralchiatnak thlarau in kan kulh hna. Cuticun Pathian Biatak hngalh bu in an hawile mithmai zoh in holh ngam loin kan tuah hna i an aupi ngam lo. An rianṭuan hawile hna he i ngamhtlak tein um khawh lo ding kha an ruat kho lo i biatak a dikmi kha chim ngam loin kan tuah khawh hna caah kan hlawh a tling ngaingai. Cun khi Baibal a cawng liomi hna lak zongah khin ka ram hell Hell ah a rang hngami ka ramri a lonh kho lo i kan ram chungah a cawlcangmi khengchung sa bantuk i kan i ngeihmi ka mi le sa tampi an um ve ṭhiam ko. Khi hna khi cu va tukforh len zong an hau lo, kan ta cia an si ko, tiin a phoih pawl party sinah cun report-nak a pek. A awkmi mah tein nunnak aa lami thlarau hell ah Lucifer rapoot peknak ka ngeih khawh dih hnu cun ka umnak cu na hell lei cu ka zoh ṭhan. Hell ahcun tlangval muidawh ngai fahnak tuar in a hrum ai lenmi cu ka hmuh. A hmai, a kut le a ke a takpum vialte ah meiṭil aa benh dih. A fak, a fak ti ti, a lin tuk tiah a au thluahmah. A fah a in khawh lo tuk ah a zit aa zilin. Ka lung chungte cu a mui dawh tete he a va pam tuk dah tiah a ka ti. Zungzal hremhmun ahcun a aw dih umnak in a au thluahmah. Ahohmanh bawmtu ding a hmun ti hna lo. Fahnak a ing vemi lawngte he a um ṭimi an si hna. Cucu ka zoh lio ahcun Bawipa nih a ka chawnh i ka nau atu na hmuhmi tlangval pa kha thil sual tuahmi Thuhmi theipar a zummi a si. A pa cu minister vuanci a si i misifak hna covo a ei dihtu, dinlonak in phaisa a latu, ka duh lomi thil a tuahtu a si. Cun thil ṭhalo tuah in tangka a laknak man cu an fapa nih tuar kho loin vawlei nuamhnak in a caan a hman dih hna. A donghnak ahcun an fapa cu amah tein a awk aa that. A covo cu zungzal hremhmun i um hi a si ko cang tiah a ti. Mino thlan lungdawt hell i tlangval pa fahnak a tuarmi ka zohnu cun khua pakhat Thlan hmun ah vancungmi nih an ka kalpi, thlan lungdawnh lak ahcun van ah a kaimi le hell ah a kalmi cun hngalh khawh a si. Vanram a kaimi thlan cu ceu dawh eng, sirsiar tein a lang. Hell ah a kalmi thlan cu meialh. san hluahmah mi a hon chuak. Cu bantuk i meial a rak chuahnak thlam cu mino hna thlam deuh a si. Cuti thlam lung ka zoh hna lio ahcun ka hmai i lungdonh cungah cun Lucifer cu a rak ṭhu derdor ko. Cu a ṭhutnak lungdonh i min aa ṭialmi cu ṭha tein ka hon zoh. A min hramthawk ah Upa tiin aa ṭial. Amah cu Khrihfa upa a si i Khrihfa upa lungdonh a si. Lungdawt ahcun hnangam ngai na rak ṭhu ko. Lucifer nih cun a ka ti hnawh chap dei. Nehsawhnak bia deuh in zoh tuah hi ka ṭhutnak hna hi. Mah ka le khi hika hi hna hi ka ram ah a ummi lawngte an si tiin a sawh duahmah hna. Cu lungphun thlan lung ahcun Pathian bia. Pathian bia ṭha taktakmi pawl an rak i ṭial hna. Bawipa mi hna thlan belte cu a tlawm ngaingai. Ka lung a fah tuk ah ka ṭap thluahmah. Ka zum lo tukmi hna thlan, Khrihfabu ah aa zuam taktakmi hna thlan hna zong Lucifer nih amah nih a ngeitu sinak a co komi cu ka khuaruah a ka harhter tuk. Cu hna lak zongah cun mino thlan tam tuk fawn. Mino, mino thlan a tam tuk fawn. Khrihfa upa hmur ah politic. Thlamual cun vancungmi hna nih cun Mizoram khuapi chung le a pawng hrawng ah cun an ka kalpi. Khuapi cu vancungmi hna cun kan culpi thluahmah hna. Kan culpi thluahmah hna. Mikip nih politic lawngte cu an rak chim cio ko hna. Cuti khuachung kan cul len lio ahcun Bawipa nih a rak ka chawnh ka nau. Ka mi hna sinah buainak hmunhma ka ngeih lo ning kan hmuhsak lai. Ka rian a ṭuantu hna le ka Khrihfa upa hna an umtu ning kan hmuhsak lai mu tiah ti. Cun hmun dangdang ah kan kal hna. Khrihfa upa hna hmuh ahcun politic Politics hlum ngan biapi lawngte an rak i thlai tung ko hna. An hmuh ahcun politics a hlummi dah ti lo hmuh ding dang pakhat hmanh a um lo. An cal te hna ah PVMNF Congress le party min theih khawhnak lawngte an i ṭial. Pathian rianṭuantu si ṭungin phunhnih kemh cawhpolh in caan a hmangmi Khrihfa upa mahle tuah hngami rian i theihter loin mah tongh lo ding ding tongh cu Bawipa caah fih a va nung hringhran dah! Phunhnih kemh kih ah kih lawlaw lo, lum ah lum lawlaw fawn lo cawhpolh nun hi Bawipa nih a duh lo. Cuti upa pawl an mur i politic hlum aa thlaimi kan zoh dih hnu ahcun mikip an ka zohpi. An innkhar cung ahcun Jesuh chinchiahnak cu hmuh ding a tam lo. Party min a dangdang an rak i ṭial thurh ko hna. Innchung ahcun kan luh hna i Jesuh cu an inn kiken te ah a dir. Cu hna in chungkhar cu innchungkhar pumhnak an rak tuah. Asinain Jesuh tel loin an rak tuah tawnmi a si. Rawl an ei zongah Jesuh an sawm lo. Jesuh cu zalawng tein inn chungah khua a sa kho lo. Jesuh nakin micheu nih an fale an dawt deuh hna. A cheu nih an nupi le, a cheu nih an vale, a cheu nih an ngeihchiah lohtlau ding, a cheu nih vawlei minthannak, a cheu nih an chawleh an chawhrawlnak, a cheu nih anmah le anmah i daw anmah na i daw hna. Jesuh tlunnak ding a vai i a caah zalong tein umnak ding aa harh ngai. Innchung cheukhat ahcun Jesuh cu cawlcang ngam lo in innkil ah aa bengh, aa bengh i aa benh i dai tein a ṭhu. Jesuh Khrih cu zaangfak ngai a si. Amah thluachuahnak a dong ton mi hna inn ah Hnawl in a um tawn. Cuticun mikip inn kip ah Jesuh nih bawinak a co lo ning a ka zohpi duahmah. Khrihfa i ti ve ṭung innchung taktak ah cross hmelchunhnak a theihnak a tlawmte. Cheukhat innchung par ah khin vuan tilawng in cheukhat ah el A lettalam in cheukhat ah ṭhi le cross a bultan in an i ṭial. Cross tlamtling tein a langhnak ah ṭialnak a tlawm tuk fawn. Cucu a sullam cu Jesuh an inn chungah hmunhma a ngei lonak kha a langhter. Cu khuaruahhar thil an ka hmuhsak hnu cun vancungmi nih vawlei ah an ka chiah ṭhan. September na kul, thongkhat zakua, sawmkua le kum riat. Zan le nazi pahnih min kul, in nazi pathum min sawmthun a panga tiang. Amuan lal, lalpui tlang, lalpui tlang. Camping kan ti hnu in follow-up program ngei in lalpui tlang, tlang ah kan um. Chunhnu pumh a dih i hla kan sak hna lioah lam hlapi in vancungmi pahnih keimah a ka latu ding ka hmuh hna. Ka sin an rak phan cun ka tlu i ka taksa cu kaltak in an ka kalpi ṭhan. Zaangdam deuh in an ka kalpi i a rauh, a rauh hlanah vanram chung cu kan phan ṭhan. Bawipa nih a ka chawnh i ka nau rak ra tuah, Martha in vanram ah a kaimi hna kan hmuhter ṭhan lai tiah a ka ti. Pa hleihnihnak ah Martha in vanram a kaimi Martha a cheu zeibantuk dah an tuar rih timi kha kan van langhter ṭhan lai. Pa hleihnihnak ah kan rak rel ṭhan lai.